Helo a chroeso chi gyd i'r sgwrs yma sy'n rhan o arlwy tafwyl digidol eleni. Lleucu Siencyn ydw i, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru, ac mae'n braf iawn cael bod yma. Mae cynllun Barn Plant Cymru yn 20 oed eleni. Fe ddechreuodd y cynllun nôl yn flwyddyn 2000. Ein harchdderwydd, Myrddin ap Dafydd, oedd y cyntaf i gymryd yr awenau, ac ers hynny mae pymtheg bardd arall wedi cael y fraint a'r cyfrifoldeb o ysbrydoli ac ymgysylltu â phlant ledled Cymru trwy farddoniaeth. Yn cadw cwmni fi heddi mae tri bardd plant Cymru. Yr un presennol, Griffith Owen, Tasha William oedd yn y rôl rhwng 2017 a 2019, ac Ifor ap Glyn, ein bardd cenedlaethol erbyn hyn, oedd yn fardd plant Cymru rhwng 2008 a 2009. Croeso cynnes i chi'ch tri. Dros yr hanner awr nesaf, byddwn ni'n hel atgofion, yn cael clywed wrth y tri am eu profiadau yn y rôl, o'r da i'r drwg i'r doniol, yn trafod pwysigrwydd y rôl ac yn edrych mlaen at ddathliadau 20 mlynedd Bardd Plant Cymru yr hydref hwn. Cawn hefyd glywed cerdd yr un gan tri o'i cyfnod yn yr ôl. Hoffwn ddiolch yn fawr i Tafwyl am y gyfle i gynnal y sgwrs yma, ac yn bennaf oll, diolch i'r holl bartneriaid gwych Llenyddiaeth Cymru yng nghynllun Bardd Plant Cymru, sef Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru a'r Urdd. Felly, ymlaen ar sgwrs. Fi am ofyn yn y lle cyntaf i Griff, beth oedd dy deimladau di wrth cael cynnig y rôl ac wrth gychwyn arni, a oedd unrhyw beth yn benodol oedd ei ti am ei gyflawni?
Wel, yn gyntaf, uh, o'n i'n teimlo ffasiwn fraint bod uh, Llenyddiaeth Cymru wedi gofyn i mi ymgymryd ar ôl. Um, o'n i'n teimlo'n aruthrol yn nerfus, yn meddwl uh, y, y, y bydd gofyn i mi sefyll o flaen plant a ysbrydoli nhw, a'i diddannu nhw, a osgoi'r holl ddomatos fydden nhw'n yn, yn taflu atai. Um, ond uh, o'n i'n gwybod bod um, cael y cynnig yn, yn andros o, o, o, o fraint uh, ac o'n eisiau gwneud yng ngorau, uh, yng ngorau glas. Um, beth yn bwysig iawn i mi oedd uh, y syniad fod barddoniaeth yn gyfle gwych i um, blant um, um, ddefnyddio ei llais. Beth sy'n wych am gerdd ydy, mi fedrwch chi sgwennu cerdd mewn cyfnod aruthrol o fyr. Um, mewn un dosbarth, mi fedra pob un plentyn adael dosbarth wedi sgwennu rhywbeth a rhywbeth y medra nhw sefyll ar eu traed a darllen a mynd adra a dangos i'w, i'w rhieni. Um, a, a theimlo nad os does na'm rhaid yn nhw fod ofn barddoniaeth. Um, mae rhywun yn cyrraedd yr ysgol gan aml iawn, mae'r ma plant ofn barddoniaeth, a weithiau mae'r athrawon ei hunan ofn barddoniaeth, bosib na dyna lle mae'r plant wedi cael y syniad. Lle. Um, felly, oedd, oedd hwnnw'n beth pwysig iawn i mi, um, sicrhau bod, uh, bod y plant yn, yn, yn, yn teimlo'n abol ac yn hyderus, um, ac isio uh, mynegi hynna'n uh, drwy, uh, uh, drwy gyfrwng y barddoniaeth, ynddo.
Ac mae'r syniad na, wrth gwrs, o um, dad ofni, os mae dyna'r gair, barddoniaeth yn rhywbeth bwysig, a fi'n credu falle mae dyna dy weledigaeth di fel bardd plant Cymru, oherwydd mae hiwmor a gwneud barddoniaeth yn rhywbeth um, rhwydd a naturiol yn, yn rhan o dy seil di fel bardd. Yndi, a be, be sy'n wych ydy, um, mae rhywun yn gallu ymateb i'r plant. Um, chos mae plant yn wych, does gen nhw'n ffilter, maen nhw'n gallu bod yn hyfryd o ddigwylydd. A mae'n bra bwydo hynna nôl i, i fewn i'r cerddi. Yn, uh, fy nwrnod cynta yn mynd o gwmpas ysgolion, mi ddath um, yn cael trafodaeth efo'r plant, a mi ddaru yna un hogyn, codi law a jyst gofyn, faint oed wyt ti? A dwi'n, faint oed wyt ti'n meddwl dwi? A yna drafodaeth o gwmpas y bwrdd ac yn holi, wel, Ti'n ti fwy hen am mam a dad, felly dwi'n dweud bod ti'n 57. Ano, na, ti rhyw 20 mlynedd uh, allan o honni, ac mae'r hogyn yn dweud, be, ond mae gen ti wrinkles! Felly, um, mae honno, uh, pan ma'n i, pan ma'n i yn sgwennu cerdd, y linell, ond mae gen ti wrinkles gael ei fwydo fewn i'r gerdd. Uh, um, do, oedd hwnna'n dipyn o beth i'r tân uh, a dweud y lleia.
Ie, yeah, mae eisiau self-esteem cryf iawn ar fod Cymru i'r genedl. um, Wel, dawn ni dod draw nawr i'n darlleniad cyntaf. Yr er ymweliadau ag ysgolion, wrth gwrs, fel mae Griff wedi gweud, yw'r bara menyn i Bar Plant Cymru. Ac Ifor, os gael droi at y ti, ti wedi dewis darllen cerdd nes di ysgrifennu ar y cyd a disgyblion Ysgol Bedd Gelert. Wel do, yn aml iawn pan mae rhywun yn, yn mynd i ysgol, uh, mae, mae rhywun yn cael rhwydd hyn gyn, gyn yr athrawon i wneud fel, fel afynwch efo um, efo'r plant o ran be mae rhywun yn sgwennu. Ond yn yr achos arbennig yma, nhw'n dweud, wel, gewch chi wneud fel fynwch chi, ond, ond mae, ma canlwyddiant yr ysgol cyn bo hir, a sa'n braf o beth, ta, ta chi'n medru wneud rhywbeth hefo'r plant i nodi hynny. Bod digwydd bod, oedd y oedd hwnna'n taro tant i mi, lle, achos oedd, oedd yn haid, um, oedd yn haid yn gyn disgybl yn ysgol, uh, ysgol gynradd beth gelat. Ac yn wir, pan oedd nhw, sori, oedd yn gamlwyddiant uh, symud i adeilad presennol yr ysgol ac oedd yn haid uh, o, o gyfnod pan oedd o'n cofio y symud yna, oedd yn cofio bod nhw wedi cario planhigion a felly yna. Beth bynnag, um, oeddwn ni wedi bod yn trafod sut, uh, sut sy'n ni medru dwy'n mewn gwahanol ddelweddau a music oedd wedi mynd a'i bryd nhw, felly rhyw music ydy'r thema hwn ac yn wir music roth y, yr, um, y teitl uh, achos nath un o'r plant dweud, o mae, mae, mae fatha'r ma fatha, um, y music na'n dydi, uh, 1912 Overture achos na fo, 1812, yn y feddwl tawaeth yn mynydd, 1912 oedd yr ysgol i agor. Mae hi, beth bynnag. Tai prysur y pintra yn pwyri plant i'r glaw i'r lôn ddi geir. Mae sŵn i sgidiau hoelion mawr yn ymuno'n soprano hefo alto, pedola, ceffil a throl. Yna, cloch soniarus yr ysgol newydd yn torri ar yr alaw ac yn creu crescendo traed cyn clep y drws yn cael. Mae'r plant yn rhannu'n dair ffrwd, yn llifo'n ddiferol i'w lle. Babis, infants, a standard 1 i 7. Cotia wedi tynnu, yn stemio'n y flaen y tân, ogla lleda'r tamp, chwys plant a sebon coch. Mae'r pensiliau'n gwichian wrth sgwennu ar lechan, a'r plant hun a'i pina yn gwneud i gorau glas a'i bysydd yn glaf gan frech yr inc. Dyma ogla grefin cyhoeddi cinio, a melodi dyddiol y cyllyll a'r ffyrc. Dyma resi, siacedi brethyn, ffrogia a ffyn a ffôr yn bita rythma gwahanol, cyn canu tabla fel un cor yn ôl yn nosbarth y prawn. A dyma, o'r diwedd, gloch ola'r dydd, cadach dros y bwrdd du, cadw llechi a gweddi frysiog cyn gwisgo'u capia stabal a rithro drwy'r drws gan rhedeg yn rhydd. Mae'r glaw wedi peidio, a'r plant unwaith eto yn cael cynhyrfu'r pnawn nes bod tai tawel y pentra yn llyncu sŵn yn ôl. A dyna fo. Denig, diolch yn fawr Ifor. Gafyn i ti os ta ti yn rhywach i chyfbwyntiau bydde di'n cofio wrth gyfnod yn yr ôl, unrhyw atgofion penodol, rhai da, rhai drwg, neu rhai doniol? Wel, mae'n siŵr beth mae rhywun yn cofio fwy na dim ydy, ydy rei o'r perlau mae rhywun yn cael uh, gyn, gyn y plant fel ddudodd Griff, does na, does na ddim ffilter. A, a ddechrau un sesiwn o'n i'n on i'n uh, uh, trio hel syniadau ac yn gofyn i, i un o'r plant, wel, beth be sy'n Be sy'n ei chi'n flin? O, meddwl fo, pan mae'r pan mae'r gath yn dwy'n yn smoxy, plentyn naw oed oedd hwn, cofiwch. Wel, dyna fo. Lle ti'n mynd efo hwnna? Dwi'n siŵr nath ni ymgorfforio mewn i gerdd mewn rhyw fodd. Uh, plentyn arall, mewn ysgol arall wedyn, gofyn, uh, gofyn i honno, um, be fysa'n neu chdi'n ofnus? O, oh, siarc, meddai. O, oh, da iawn, meddai, siarc, sgwennu hwnna ar y bwrdd dydd, lle, ia. Ia, o, na, Siarc hefo mwstash fatha Hitler. Wel, mae'r... Um, dwi, dwi, dwi, mae hwnna wedi aros hefo fi, de. Mae'r... Um, a, a dyna, dyna, dyna un y pethau pwysica um, hefo'r broses yma, hefo'r prosiect yma. Uh, Dyna ni'n byw mewn byd yn anffodus lle mae, lle mae plant yn, am, yn cael ei annog mewn sawl cyfeiriad i dyfu fyny yn sydyn. Uh, Um, ond mae dychymyg, dychymyg plentyn yn peth mor, mor werthfawr. Tymod, um, os da ni'n troi at faes uh, celf, tymod, oedd Picasso ddim meddwl wedi deud, o, oedd wedi cymryd pedair blynedd o fe i, i ddysgu peintio fath o Raphael, lle, yn i'w peintio'n gain ac yn, ac, ac yn um, um, yn gywrain lle. Ond oedd wedi cymryd oes iddo ddysgu peintio fel plentyn. Wel, os fedrwn ni helpu uh, yn plant ni i, i ddal gafal yn ei, yn ei, yn ei dychymyg ac yn ei dawn i ryfeddu lle, dwi'n meddwl mae hwnna'n neud uh, cymwynas, cymwynas fawr ar, ar genedl yn gyffredinol.
Wrth fel ni'n gwybod, talent plentyn yn dyfe i weld pethau trwy... trwy, trwy...
Ais a chlywed llun, ie. Ie. Yeah.
A um, mae'n ma eitha cyffroes, mae yna ma cwricul newydd yn cael ei ddatblygu a gobeithio byddwn ni'n gallu gwneud siŵr bod yr elfen credigol a chwilfrydedd yn parhau yn, a, a dim gormod o um, materion llym o ddysgu yn dod mewn i'n haddysg ni. Mae ofyn i ti fod, falle bod yn gwestiwn bach yn sensitif, Oedd yna rhywbeth o ti ddim yn hoffi ynglyn â'r rôl, neu os oes rhywbeth allu di gynnig newid neu bynnag? Um,
na, ond oedd y profiad drwyddi draw yn, yn, yn, yn hyfrydwch, hyfrydwch pur. Yr unig, yr unig feirniadaeth, os beirniadaeth, oedd wrth gwrs efo gymaint o ysgolion a, a gymaint, gymaint o blant yng Nghymru, wrth gwrs, oedd rwy'n yn ymwybodol o'i, o'i rwystredigaeth bersonol nad oedd modd wneud hynny mwy na, mwy na crafu'r wyneb lle. A wrth gwrs, yn y cyfnod yna, um, penodiad blwyddyn oedd uh, Bardd Plant Cymru, ynddo. Uh, ers hynny, wrth gwrs, mae, mae partneriaid y prosiect wedi, wedi ymateb i hynny a wedi mestyn y peth fel bod uh, bardd plant bellach uh, yn ei swydd am, am ddwy flynedd, felly mwy o gyfle uh, yn y, trwy drwy hynny i ddatblygu prosiectau dros amser ac wrth gwrs yn, yn syml jyst i, jyst i mynd o gwmpas mwy o'r wlad.
Gwych, na i droi at y ti, Kasia. Wyt ti wedi ymweld â rhywbeth fel 85 o ysgolion dros y gyfnod o ddwy flynedd di? Heblaw sôn am yr holl ddigwyddiadau, prosiectau eraill ti wedi wneud. Um, beth ydy ti'n gweud yw gwerth yr holl ymweliadau yma? 85, am syndod bod fi wedi blino ar y diwedd. um, I fi, be o'n i'n deimlo oedd o'n rhoi drwsyd oedd rhywbeth gwahanol i be oedd y plant yn gael o ddydd i ddydd. 'dan ni gyd yn cofio bod yr ysgol dwi'n meddwl a dim ots oed pa mor dda oedd eich athro neu'ch neu'ch athrawes chi dydych chi'm isio sbio arnyn nhw bob dydd o naw tan dri. A wedyn dwi'n meddwl yr profiad yna o gael rwy'n hollol wahanol, rwy'n hollol newydd, sy'n gobeithio yn dod â persbectif gwahanol. Dwi'n cofio mynd i un ysgol, um, na i menwi'r ysgol, ond fel nes i gyrraedd, oedd y brif athrawes yn rhoi sawl i fi, a do hynny ddim yn digwydd yn bob man, mae'n ymwneud argol am groeso. A wedyn dyma i'n deud, dwi eisiau ymddeheuro o, am be, meddwl fi? O, am y plant. Dweud, pam, be maen nhw wedi gwneud? O, na, maen nhw, maen nhw waith caled chi a, a di Cymraeg nhw'n dda iawn. A, a so cyn i mi gamu mewn i'r dosbarth, o'n i'n poeni ac yn meddwl, o, ne fi wen, beth sy'n ymlaen i wen? Um, a wedyn dyma'r athro'n dod ac yn dweud, sori, mae hyn y ddosbarth anodd, um, byddai yma i dy helpu di. A wedyn cyn dechrau, o'n i'n teimlo swp sal wedyn yn fel, o, oh, neu fi, sydd, sydd ddwy awr dwi'n mynd i gael. A dyma fi'n penderfynu neu sesiwn ar emosiynau efo nhw. Achos o'n i'n meddwl, wel, sy'n blaen drwg, ella, ella na nhw fwynhau, neu ella neith trafod emosiynau a helpu mewn rhyw ffordd. A gafon ni un o'r sesiynau gorau dwi rioed wedi gael. Um, a nes i'n gorau codi'n llais yn un waith. Oedden nhw i gyd yn gwrando, a dwi'n meddwl na cwbl oedd o, oedd rhywun newydd, gwahanol yn cyrraedd, eich heb unrhyw syniad a heb unrhyw ferniadaeth amdanyn nhw. Um, a wnaethon nhw sgwennu cerddi aruthrol o ffantastig, gwych, gwych. Felly dwi'n meddwl, ac oedd yr athro'n dweud wedyn, dwi'n siŵr sydd nes di hynna. Ac o'n i'n dweud, wel, dwi'n meddwl, do'n i'm yn meddwl bod nhw'n blant drwg, o'n i'm yn dod mewn efo'r syniad yna yn ymhen, ac oedden nhw'n ffantastig. Felly dwi'n meddwl, jyst rhywun gwahanol sy'n dod o rhywbeth ffres, um, mae'n rhywbeth gwerthfawr. A da chi'n gwybod pa blant sy'n mynd i ymateb yn dda hefyd, ond na resiad o hogia drwg yn ffrind, oedden nhw'n amlwg wedi cael ei hel i ffrind, ti'n ei siŵr bod nhw'n byhafio. A nath nhw gyd sgwennu cerddi gwych, felly mae'n gallu tapio mewn i rhywbeth anisgwyl weithiau dwi'n meddwl yn y plant. annisgwyl.
Ac wrth gwrs, fel wedodd Griff, mae pobl yn ofni barddoniaeth, falle'n mm. credu digon academaidd neu ddim digon da, ond y gwir yw gyda barddoniaeth, mae pawb yn gallu cymryd rhan, a falle mae'r plantos bach na, mae rhai athrawon yn gweld bach yn ddrwg neu aniddig, yw'r rhai sydd gyda mwyaf chwilfrydedd a creadigrwydd yn y pen draw. Ie, yeah, a dwi'n meddwl, eich gwybod, dwi'n cysau y term plant drwg, ond um, dwi'n meddwl weithiau bod yna rhywbeth illa, os oes rhywun yn, yn chwarae fyny'r ysgol neu beth, illa bod hynny am reswm. A wedyn mae barddoniaeth yn gallu helpu weithiau tapio mewn i hynny. Dwi'n cofio wneud sesiwn mewn un ysgol a hogyn bach yn sgwennu cerdd am ei chwaer. Um, a wedyn yn amlwg yn awyddus iawn i'w darllen hi, a dyma pawb yn gwrando yn y dosbarth. Ac yna i ryw deimlad o'r, syn, or teimlad yn y dosbarth bod yna rhywbeth yn arbennig am hyn. Ond dim ond amser chwarae wedyn, ddoth yr athrawes ato fi a deud, bod yr hogyn bach yna wedi cael ei fabwysiadu. Um, a doedd o'n di siarad am ei chwaer um, ers misoedd ar misoedd y bod nhw'n cael lot o broblemau am ddygiad o ac yn y blaen. Ond yn amlwg, oedd sgwennu barddoniaeth am ryw reswm yn wedi caniatau iddo fo siarad am sut oedd o'n teimlo am hynna. Wedyn, ia, yeah, yndi, mae o'n gallu cyffwrdd plant mewn ffordd anisgwyl, dwi'n meddwl, weithiau.
A mae'r profiad hefyd yn gallu bod yn ddylanwadol ar y bardd i hunan. A mm. i newydd gyhoeddi nofel newydd i blant gyda'r Lolfa, Zw, Sara Mai, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch A, a pa ffordd nath y gyfnod i fel bardd plant falle ysgogi ti sgwennu llyfr hon?
Wel, um, mae'r prif gymeriad wedi cael ei selio'n fras a'r hoga fach nes i gyfarfod mewn ysgol. O'n i'n cael sgwrs bach ar y diwedd, um, a dyma na un hoga fach wedi dod â um, llyfr at fi am anifeiliad, ac oedd hi just eisiau siarad am anifeiliad, ac o'n i yna am rhyw chwarter awr yn gwrando, o'n i'n siarad am y gwahanol anifeiliad yma. A dyma i'n deud ar y diwedd, um, mae mam yn dweud bod cysylltiad arbennig da fi da ni feiliau. A nes i fel, wel, dwi'n mynd i roi chdi mewn llyfr, a dwi wedi. Um, ond hefyd, mae Sara Mai sy'n yn y llyfr um, yn hil cymysg. Um, mae teulu tha ti'n dod o Bala, a teulu mam i'n dod o Gana. Um, ac un o'r pethau nes i sylwi tra'n bardd plantio oedd bod na ddim digon o amrywiaeth mewn llenyddiaeth Cymraeg i blant, bod plant sy'n yng Nghymru ddim yn gweld eu hunan yn y llyfrau Cymraeg. Wedyn, dyna un o'r rhesymau hefyd, mae wedi um, falch iawn um, bod y llyfr yma wedi cael gola dydd, bod ni'n cael prif gymeriad hefyd. Nid cymeriad ymylol, ond prif gymeriad sydd ddim yn wyn. Felly, ia, yeah, cyffroes. Hwna, ni'n edrych mlaen arw at darllen y llyfr yma, mae'n swnio'n lot o hwyl. Ac wrth gwrs, rhan bwysig o'r cynllun yn gystal ymweliadau'r ysgolion yw'r cerddi comisiwn sy'n nodi achlysuro neu ymgyrchoedd sydd o ddiddordeb i blant neu sy'n effeithio arnyn nhw. Ac Asia, fe fe wna i ddod at y ti ar gyfer yr ail ddarlleniad nawr, sef cerdd o, sy'n hynod berthnasol i'r cyfnod yma, sef un nes ti sgwennu i, i, i wardiau plant ysbytai Cymru ar achlysur dathlu 70 mlynedd o'r gwasanaeth iechyd gwladol yn 2018. Hoffet ti ddarllen honna i ni, plis? Hi, um, ti.
Ti yw'r un sy'n deud mae'n iawn, yn tynnu coes i basio'r pnawn. Ti yw'r un sy'n sychu'r gwaed, yn gosod baglau wrth fy nhraed. Ti yw'r llenni lliwgar braf sy'n lliwio oriau hir yr haf. Ti'r tiwb sy'n cario air i mi gael sgwrsio gyda'm chwaer. Ti yw bip y peiriant mawr sy'n wrth fy ngwely bach bob awr. Ti yw'r un sy'n canu can pan fyddai wedi blino'n lân. Ti yw'r un sy'n creu cast gwych ac aros nes bod agran sych. Ti yw'r doctor ddaw a gwen a llygaid doeth a geiriau clen. Ti yw'r nyrs sy'n nabod mam, yn nabod fi, yn gwybod pam. Ti yw'r un sy'n gwagio'r pot, yn gwagio'r bin, yn chwerthin lot. Ti yw'r dwylo meddal myd, sy'n dod â chysur cynnes clyd. Ti yw'r curiad cyson iach sy'n dawnsio lond fy nghalon fach. Ti yw'r ffrind sydd fyth yn hell, yn ffrind am oes pan fyddai well.
Diolch yn fawr, Kasia, gwych iawn. A diolch hefyd wrth gwrs i'r gwaith anghygol mae pawb sy'n gweithio i'r wasanaeth iechyd wedi bod yn ei wneud dros y tri mis diwethaf, fel bob amser, mae'n dyled yn fawr iawn i chi. Er gwybodaeth i'r gwylwyr fan hyn, mae yna nifer cyfyngedig o bosteri i'r gerdd hyfryd hon ar gael yn rhad ag yn ddim. E-bostiwch bardd plant at llenyddiaethcymru.org a byddwn yn ei drefnu Mae copi yn cael ei bostio atoch. Cymru yw'r wlad cyntaf i lunio deddf sy'n ei wneud yn gyfrifoldeb cyfreithiol i ni warchod cenedlaethau'r dyfodol, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Cymru, fel pob man arall, yn wynebu sawl her nawr ac yn y dyfodol, fel newid yn yr hinsawdd, tlodi ac anghydraddoldeb. Ac mae'n bwysig iawn ein bod yn gwarchod y rhai sy'n etifeddu'r problemau hyn. Mae bod yn eiriol o ran plant ac yn ei hannog i ddefnyddio'r llais wastad i bod yn rhan bwysig o waith y bar plant. Ifor, beth fydde di'n gweud amdano'r rôl hollol bwysig um, bar plant yn hyn o beth?
Wel, mae'n bwysig dde, mewn ffordd mae'r ma, ma holl ethos y uh, prosiect Barth Plant falle wedi bod on, on message uh, Chadala Sais cyn cyn bod, cyn bod y neges wedi cael ei grisialu ar ffurf y ddeddf. Um, a mae eisiau ni ymhyfrydu yn y... Dwi'n meddwl bod ni'n clywed digon am y ddeddf hon. Yn, yn, yn, yn hyn o beth, mae Cymru wedi, wedi uh, bod yn flaengar iawn uh, a mae, mae wedi bod yn fraint gen i fel um, uh, bardd cenedlaethol i, i sgwennu cwpl o gerddi i gyd-fynd ac i, i, i hybu rhai o'r amcanion y ddeddf. Um, Mae'r mestyn allan, dwi'n meddwl, ydy, ydy un o'r pethau allweddol. Uh, pan o'n i'n fawr plant, blynyddoedd lawer yn ôl bellach, um, Dwi'n cofio un, nathon ni un digwyddiad i, uh, dwi'n meddwl, godi pres i, i Oxfam o ddi, uh, yn digwyddiad yn Bethnal, Bethnal Green, efo uh, beirdd plant o, o um, bedwar ban, lle. A oedd hyn rhyfedd o beth i, i, yn fanna i gyfarfod â Michael Rosen, oedd ar y pryd yn fardd plant uh, Lloegr, a dyma ni'n dall bod ni wedi cael yn addysgu yn yr un ysgol yng Ngogledd Llewyn Llundain oedd yn Oedd yn, uh, oedd yn dipyn o, o syndod lle. Um, ddim yr un pryd, oedd ychydig yn hun o fi. A drian honno fo, dwi'n dwi dall bod yn, yn dod dymuno'n dda iddo fo, achos mae, mae wedi bod uh, mewn uh, yn yr ysbyty efo Covid ers uh, cyfnod y maith, ond yn gwella erbyn hyn. Beth bynnag am hynny, um, mae ma, ma, ma, ma Gymraeg yn un peth, wrth gwrs, dyn ni'n ni cyflwyno, sef un o nodau y, y ddeddf lle, a nid yn unig efallai bod ni'n neud hynny trwy gyfrwng uh, yr ysgolion Cymraeg, sef y, y, y, y, y maes naturiol i, i fardd plant, ond bod ni'n edrych ar um, sut bydden ni mynd tu hwnt i hynny, efallai, yn y dyfodol, um, gan uh, gweithio at y, y nod o'r uh, miliwn o siaradwyr, ond dwi'n meddwl, pan ddylwn ni setlo am filiwn, Dwi'n meddwl mae gen i hynny yn barod uh, mewn rhyw, rhyw dull am oll. Mae pawb ar rhyw fath o spectrwm o, o siarad Cymraeg. Um, Hynny yw, mae, mae rhai yn un pen y spectrwm allan yn medru chydig o eiriau, a mae rhai yn y pen arall yn medru uh, llawer iawn o eiriau, ond wrth gwrs nid, nid, nid yw on-off ydi o yn y canol. Felly mae yna ma spectrwm hir. Sut ydyn ni symud bobl o'r pen yma sydd efo chydig o eiriau i ddefnyddio chydig mwy o eiriau, a chydig mwy o eiriau, nes bod yn teimlo, o, Dwi'n clicio.
Diolch, mae yna lot i feddwl amdano yna. Mae lot i ddiolch i'r prosiect Bardd Plant Cymru dros yr 20 mlynedd diwetha um, am y cyfraniad pwysig. A mae ma yna tipyn wedi newid ers yr 20 mlynedd nesa um, er, er, er drwg a da, a mae yna lot o achos da ni ddathlu. Felly, Griff, fi'n clywed bod tipyn o gynllunio wedi bod eisiau am ddathliadau Bardd Plant Cymru yn 20 oed yn yr hydref. wyt ti fod yn datgelu rhai o'r trefniadau hynny, a falle edrych mlaen i dyfodol, um, beth hoffet ti weld gyda'r rôl rhwng nawr a um, i saws blwyddyn nesaf pryd bydd y gyfnod canolor dyn dod i ben? Bendant, mae'n ma, ma rhyfedd meddwl bod y prosiect yn 20 mlynedd oed. Dwi ddigon hen i gofio uh, yr, uh, y prosiect yn cychwyn o'n i dal yn yr ysgol a dwi'n cofio bod o yn cael poster um, o gerdd gyn um, Myrddin Ap Dafydd ar wal y dosbarth, a, a dwi'n cofio, um, oh, dwi'n dwi, dwi cofio, oedd o'n oedd o'n ddigwyddiad, o'n i byth yn meddwl fysa 20 mlynedd yn, yn ddiweddarach na fi fod yn llenwi rôl, lle. Um, felly, un peth da ni'n mynd i fod yn neud ydy, um, dwi wrthi ar hyn o bryd yn ysgrifennu cerdd, i ddathlu uh, pen blwydd y prosiect. Um, mae yna fideo yn cael ei gynhyrchu gyd fynd efo hynny, um, a gan groesi bysedd y bydd um, pethau nôl i ryw fath o drefn uh, chydig bach mwy naturiol erbyn yr hydref y bydd yna uh, ddigwyddiadau ar hyd a lled Cymru yn uh, cael eu cynnal um, uh, er mwyn dathlu pen blwydd y cynllun uh, yn 20 mlynedd oed. Uh, rhywbeth arall sydd yn digwydd flwyddyn nesaf, uh, wel, rhywbeth oedd wedi cael ei ohirio uh, ers eleni uh, oedd um, cystadleuaeth ar y cyd rhwng Cynllun y Bad Plant a Chymdeithas Fel Droed uh, Cymru. Um, I ddathlu ffaith bod Cymru wedi cyrraedd Euro 2020, stroc 2021, fel bydd i flwyddyn nesaf, Uh, mae yna gystadleuaeth, um, farddoniaeth ar gyfer plant blwyddyn 6 ag iau um, i uh, sgrifennu cerdd am chwaraeon ac uh, mae yna wobrau gwych gael ei gynnig gan y Gymdeithas Bel Droed um, gan gynnwys uh, Cris wedi cael ei arwyddo gan y sgwad. Uh, felly fydda i'n rhan o'r uh, broses o um, feirniadu hwnnw, lle. Um, a, yndi, na, mae yna ma ma ma ma ddigon ar y gweill. Dwi'n edrych ymlaen arw iawn at um, fynd i Steddfod yr Urdd y flwyddyn nesaf. Dwi'n teimlo bod dwi wedi colli allan ar un Steddfod yr Urdd uh, oherwydd yr, yr hen gyfnod um, rhyfedd yma. Ond wrth gwrs, mae'r um, cyfnod rhyfedd yma wedi hefyd rhoi cyfle i mi wneud pethau gwahanol. A wrth gwrs, dwi'n meddwl, um, i'r raddau mae cyfnod y Covid wedi gorfodi ni ystyried pwysigrwydd um, yr elfen digidol i'r swydd, wbeth oedd prin yn bodoli yr un graddau uh, 20 mlynedd yn ôl. Uh, ac felly um, mi, fydd, um, mi fyddai e yn creu um, deunyddio digidol uh, ar gyfer gwahanol oedrannau o ran, um, sut, uh, o, o ran creu gweithdai um, uh, digidol addas. Lle. Um, felly weithiau mae angen rhywbeth i wthio'r cwch i'r dŵr fel petai. Felly. Um, ond na, dwi'n edrych ymlaen arw iawn at y, at y flwyddyn nesaf yma fel petai. Wwan, dwi wedi cael rhaid danaf fel petai. Mae'n cymryd, dwi'n teimlo bod yn cymryd tua blwyddyn i'r bardd plant uh, ffeindio, uh, uh, ffeindio i fel petai. Felly.
ac i ni gyd wedi mwynhau dy heriau di wythnosol di um, a hefyd rhai'r Children's Laureate a mae'r uh, plant yn y tîf fan hyn wedi joio nhw. So ar rhan fy mhlant ti a nifer o blant, diolch i ti am diddanu di da'r um, heriau yma. Diolch, diolch iddyn nhw, mae, mae, mae wedi bod yn bleser uh, darllen nhw ac uh, deu gwir yn, yn, yn, yn rhyfeddod. Dwi'n siŵr os dwi'n job i'n saff, deu gwir, safon rhai o'r cerddi yma, chwarae teg iddyn nhw.
Yn agosau at ddiwedd y sesiwn, mae yna un gerdd ar ôl dyn ni chlywed, sef Dyn Digref, cerdd nes di ysgrifennu tua mis a hanner yn ôl, sy'n adlywyrchu teimladau plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod hyfedd hwn o'r coronavirus.
Ie, yeah, oedden ni'n teimlo bod um, hynny di, oedd o'n bwysig bod ni yn, uh, yn nodi'r cyfnod yma efo cerdd a chwarae teg mae Nes bod yr ep wedi um, gwneud uh, ffilm i gyd fynd efo'r e, efo gerdd am y werth agolgar honno. Uh, hyn, dyn nhw hwn. Sgwn ni hyd na i gofio hyn, codi llaw ar ddynion bin, gwneud gwaith ysgol mewn pajamas, tynnu lluniau ar fananas, dysgu enw ar adar man, gwylio fideos calon lan, weintio'n gilydd, cael llond bol, ffonio ffrindiau, siarad lol, sgrolio, sgrolio, sgrolio, sgrolio, nes bod llgadau pawb yn rolio. Ia, crio, ond mwy o chwerthin, rhannu jocs wrth fwrdd y gegin. Treulio oriau yn yr ardd gefn, prydau bwyd heb fawr o drefn. Meddwl am yr arwyr tawel sy'n ein cadw ni'n ddiogel. Sefyll yn y drws yn copio, dysgu nain sydd mae snapchatio, Edrych mlaen at amser te, gwylio'r cathod ar y we, neb yn siŵr beth ydy'r dyddiad, bach o ffrio, lot o gariad. Golchi'n dwylo, danfon coach, mynd a'n groen i'n gilydd dwtch. Bita mynydd mawr o dost, ac amball awr y fach wirion bost, dawnsio disgo, karaoke, esgus hedfan ar ffon hoci. Tydio ddim yn fel i gyd bod yn sownd yn tu o hyd. ond pan ddaw eto hael ar fryn, ni dreiau gofio'r pethau hyn, y pethau gadwodd ni yn hyd, y pethau bach sy'n werth y byd. Diolch.
Diolch yn fawr iawn, Griff. Cerdd hynod amserol i gloi sesiwn hyfryd yma. Cyn gorffen, hoffwn ychwanegu bod rhagor o wybodaeth am gynllun Bardd Plant Cymru, gan gynnwys adran lle gallwch ddarllen yr holl gerddi comisiwn,